Miarahaba antsika rehetra tonga soa eto amin'ny Hash Concept Studio. Androany isika dia hanao création ana flyers amin'ny logiciel Photoshop. Ity flyers ity no averintsika hatramin'ny voalohany. Voalohany hanao création ana plan de travail vaovao isika. Nouveau fichier, ataontsika 300 mm. Sur trois cents millimètres ilay izy, trois cents ihany koa ny résolution, couleur RVB satria ho ana écran izy ity dia créer-tsika. Ny zavatra ataontsika voalohany dia manao création ana fond isika, ataontsika couleur unie ilay fond antsika. Miditra eto amin'ny icône Calque de remplissage antsika eto ambany eto amin'ny panneau calque eto dia ataontsika couleur unie ity couleur bleu ity no ataontsika fond an'ilay izy rehefa vita izay dia maka eto amin'ny calque an'ilay fond isika eto akaikiny eto misy masque de fusion

dia jerentsika ny couleur eto ny couleur mainty a mamafy dia couleur mainty ny ilaintsika satria hofafantsika kely a ny eto ambonin'ny lay fond eto amin'ny calque de fusion ihany isika ny miasa Ho maintsika kely ny eo ambony. Couleur mainty no nampiasaintsika managôma. Avadikintsika couleur fotsy. Kitihantsika ity ohatran'ny flèche ity dia mivadika fotsy ny eo ambony. Dia raha iny dia mamerina an'ilay couleur fafana indray isika.

plan de travail rehefa vita izay a dia créer masque de fusion indray isika amin'io sary io eto ambanin'ny panneau calque eto ihany a ny masque de fusion a créer masque de fusion isika faofantsika kely indray a ny Eto ambanin'ity sary ity, ilaintsika ihany ny outil pinceau a, couleur noir no ilaintsika satria hamafa isika ny dureté sy ny épaisseur avelako amin'ilay teo ihany a, dia somary fafantsika ny eto ambanin'ilay sary.

Misy fond blanc ato ambanin'ilay logo. Raisintsika ny outil rectangle. Créer-tsika eto ambony eto ilay rectangle blanc. Ovaintsika fotsy ny couleur-ny. Dia ny propriété somary ataontsika arrondi kely ny

Rehefa vita izay a, dia ametaka an'ireto soratra ireto indray a isika. Alaintsika ny outil texte. dia cliquentsika eto amin'ny plan de travail dia manoratra isika fa ireto texte ireto ihany aloha no bataiko makeo a rehefa vita izay a dia ametaka ny reto sary ireto a isika alaintsika ny sary a Bataintsika makeo amin'ny plan de travail antsika dia somary akelezitsika kely a ity ilay sary eo ampovoany a somary asiantsika repère kely a mba hitovy ny hangezan'ilay sary anankitelo Manketo amin'ny règle eto ambony isika dia sintomintsika fotsiny aho. Sary manaraka bataintsika. Efa misy repère io a dia ataontsika mitovy angeza amin'io a ilay sary. Glissentsika ny sary fahatelo ah. Ohatran'izay ihany ah, efa misy repère io dia ataontsika mitovy amin'io ihany ah ny angezan'ilay sary. Asiantsika contour jaune ohatran'ny amin'ity players ity ilay izy ah. Miditra ato amin'ny fx eto ambanin'ny panneau calque isika. Contour ah.

contrôle T transformation dia ahodintsika eto amin'ity zorony ity ny sary a rehefa mivadika manakaiky an'ity zorony ity isika dia misy mivadika an'io somary ohatra ny flèche anankiroa io a ilay sary a dia manindry shift isika dia manome angle ilay sary rehefa ahodintsika ahodintsika mankaty amin'ny ankavia dia rehefa vita izay a dia somary ampidinintsika manaraka an'ilay repère ny ery ambony ery ohatr'izay koa ny eto amin'ny sary eto amin'ny ankavanana contrôle T a rehefa mivadika ohatran'io ilay flèche eto ambony eto a dia ahodintsika amin'ny ankavanana indray a ilay izy a manindry shift ihany isika amin'izay vao manome angle ilay izy Akisakitsika indray mandeha fotsiny aho rehefa manome an'ilay angle dia mety. Dia ampanarahantsika ny ilay repère indray ny ery ambony amin'ilay sary. Hitantsika fa somary kelikely ilay sary ato amin'ilay flyers. Somary ekelesintsika koa ilay sarintsika. Raha i-clique zavatra eto amin'ny plan de travail isika dia manindry shift. Raha ohatra i clique an'ireto sary ireto raha ohatra eto amin'ny plan de travail isika no clique anazy izany hoe clique an'ity isika dia manindry shift dia maka an'ity dia maka an'ity raha ohatra indray isika ka eto amin'ny calque no i clique an'ilay calque dia contrôle ny tsindrintsika manindry an'ny sary voalohany isika dia contrôle dia sary faharoa dia contrôle dia sary fahatelo Contrôle T dia voaray miaraka daholo ireo sary ireo dia somary akelezintsika kely. Izay ohatra. Dia alaintsika ilay sary amin'ny ankavia sy ankavanana somary ahisakitsika kely. Rehefa vita izay dia ametaka an'ireto soratra ireto indray isika. Ohatra ny teo ihany raisina ny ody texte dia miklike eto amin'ny plan de travail isika somary engezaintsika kely ilay texte.

Eto amin'ity panneau ity isika no afaka manova ny polisià, ny taille de police sy ny espacement rehetrarehetra. Raha tsy hita ity, raha tsy mbola hitantsika ity panneau de caractère ity dia miditra ato amin'ny fenêtre dia caractère dia mipoitra eo ilay izy. Fahafahantsika dia ireo texte rehetra ihany ah, no mifindrako ah, eo.

Rehefa vita izay dia hi-créer an'ireto date ireto isika. Tonga dia alaiko ny couleur rouge nampiasaina tamin'ilay izy.

Hitantsika fa tsy hita ilay texte rehefa natao eo amin'ilay rectangle, izany hoe afa-madikintsika izany ilay calque an'ilay rectangle sy ilay texte antsika. Texte, ny texte antsika izao lasa ato ambanin'ity rectangle ity dia izany hoe bataintsika miakatra ao ambonin'ilay rectangle ny texte antsika dia mipoitra ilay izy. Rehefa vita izay dia Dupliquer-tsika indray ilay rectangle menamena. Cliquer-tsika ny calque, contrôle J manao duplication na alaintsika eto amin'ny plan de travail dia manindry alt isika dia cliquer glisser dia ampidintsika eto amin'ny texte manaraka eto ilay rectangle-tsika. Dia afaka ataontsika ohatr'izay ihany koa ity texte ito ambony ity a. Manindry alt dia cliquer glisser dia ampidintsika eto ambany. Dia manova texte fotsiny isika. Hoentsika 2025 ity 2027 ity. Rehefa vita izay dia metaka an'ireto date sy toerana ireto indray isika. Hitantsika misy an'ity texture kely ato ambanin'ny soratra ity dia ampiderintsika ilay texture kely. Telo anankiray an. Somary hovaintsika, somary sotomintsika ataontsika lavalava kely an. Contrôle aty an. Manindry shift isika dia raisintsika eto amin'ny ampovoany iray. Eto ampovoany iray isika no misintona anazy an. dia dupliquer tsika ity texture ity a dia apetrakitsika ilay soratra

Ato amin'ny panneau caractère isika, hitantsika mangamanga ilay texte. Paragraphe ataontsika centre ilay izy.

dia hovaintsika fotsy ny texte any amin'ny reto sasany alaintsika ny ode texte dia sélectionnentsika cliquer glisser amina texte dia hovaintsika couleur fotsy ilay texte dia asiantsika rectangle

dia hovaintsika manga ny couleurny ohatr'izay ihany koa ny eto amin'ny ilany eto an fa tonga dia bataiko madio a ity texte ity

Miverina tao amin'ny fond tsika tao amin'ny masque de fusion an'ilay fond a. Alaintsika ny outil pinceau a dia somary akarotsika kely a ny le mangamanga somary akarotsika kely a dia avadikatsika couleur blanc indray a ny eto amin'ny couleur eto amin'ny sisiny eto a. Amerenantsika an'ilay mangamanga dia somary fafantsika.

ka dia na eto ambony dia verrouiller ny kalikan'ilay sary verrouiller antsika ihany koa ity sary ato amin'ny fond ity dia afaka sélectionner antsika miaraka ireto texte eto ambany ireto Afaka manao cliquer, glisser ihany koa isika dia selectionner ireto zavatra rehetra eto ambany eto ireto dia contrôle T dia afaka ampiakarintsika kely ilay izy. Rehefa vita izay dia ametaka an'ireto ireto sary kely eto amin'ny sisiny eto ireto isika. Alaintsika ilay sary dia glissentsika eto amin'ny plan de travail-ntsika. Ahenantsika kely ny hangezany dia Ovaintsika ny couleur ania miditra ato amin'ny fx isika incrustation couleur ataontsika mavomavo mitovy amin'ity texte ity Dupliquer-tsika ilay izy dia afindrantsika eto amin'ny ilany eto. Izay indray ny vidéo antsika androany. Raha ohatra misy fanontaniana dia apetraho amin'ny commentaire. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity dia aza adino ny mi-s'abonner amin'ny chaîne dia activeo ny cloche de notification.